Мин Гөлназ Сәфәрова һәм чын профессионаллар командасы Мин дип исемләнгән өр-яңа тапшыруны башлап җибәрәбез. Ни өчен мин? Чөнки бары тик үз көченә ышанган, аягында нык басып торган кеше генә көзгегә туп-туры карап, өздереп мин дип әйтә ала. Ә без сезгә үзгәрергә ярдәм итербез. Әлеге тапшыруда теләгән һәр кеше катнаша ала. Башлыйбыз.
Бүген иртән уяндым да уйландым. Ә нәрсәдә икән минем яшәү мәгънәсе? Көн дә яратмаган эшемә барудан, ана булуда һәм өй хуҗалыгын алып барудан башка. Мөгаен, күп кенә кешеләр эзләнүдәдер. Үз-үзен эзли, үз юлын, үз вазыйфасын. Шулай итеп, мин дә һаман эзләнүдә. Үз-үземне эзлим. Бер уйламаганда, мин дигән тапшыру турында ишетеп алдым. Ә бит әле иртән генә шул хакта уйланып йөргән идем. Менә дим, артистлар матур итеп бизәнеп, матур киемнәр киеп, кая гына бармый, нәрсә генә күрми. Ә мин, ә мин нәрсә күрәм? Гадәти чәчтарашка барып кайтуы да минем өчен бәйрәм. Шуңа да шатмын. Һәм үземә шундый каты ачуым чыкты. Комплексларым миңа дөньяның бөтен матурлыгын төеп яшәргә ирек бирми. Проекттан мин үзгәрешләр көтәм. Тышкы яктан да, ә иң мөһиме ичке яктан. Минем аңлыйсым килә, кем мин, матур булсам, нәрсә үзгәрер минем тормышымда.
Безгә килгән 600 дән артык хат арасыннан без бары тик берне сайлап алдык һәм әлеге хат Альмира исемле кыздан. Ни өчен нәкъ менә аныкын? Чөнки ул үзенең бөтен гаилә тарихын, үзенең куркуларын һәм оялуларын язып җибәргән иде. Хәзер барысын да үзегез ишетерсез. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышыйк. Әлмира, исәнмесез? Исәнмесез, Гөлназ. Сез шундый яхшы итеп төпләп атлап кердегез. Курыкмыйсыз? Куркам. Куркасыз.
Утырыгыз, әйдәгез куркуларыгыз турында сөйләшик. Әлмира, куркуларыгыз турында сөйләшә башлаганчы, сезнең турында кыскача мәгълүмат бирик. Мөхәммәтшина Альмира 1982 елда туган. Казан кызы. Казанның 111 мәктәбендә белем алган, аннары медицина университетының социаль эш факультетына укырга кергән. 6 ел дәвамында пенсия фонды идарәсендә эшләгән, 3 ел иминият компаниясендә. Альмира үзен тулысынча гаиләсенә багышлаган. Ике бала аның өстендә. Ире көне төне эштә. Өйгә бары йокларга гына кайта. Ә балаларны карарга Альмираның әнисе Рәшидә ханым ярдәм итә. Альмира, ә сез нәрсәдән куркасыз? Ирем ничек мине кабул итәр? Шундый үзгәрешләр белән шуны куркам, куркам, ничек мин аннары үзем үземә карыйм, эчемдә нинди үзгәрешләр булыр? Альмир, әле ки сезнең күзләрегез ялтырый, сезнең үзгәрәсегез килә бит? Килә. Үзеңне яратырга кирәк. Менә шуңа өчен монда килдем. Үз үземнең дәрәҗәмә күтәреп, эшемнән мин дип әйтергә әйтәсем килә. Кардинал үзгәрешләргә әзермесез? Әзер, күземә ашырга әзер. Мин яратам шундый кешеләрне без башлыйбыз. Ә менә сез хәзер камерага карап, мин дип әйтә аласызмы? Мин.
Менә әлеге мин тапшыру азагында ничек үзгәрәсен без тиздән күрербез. Альмира, без сезне хәзер үк стилист, визажист, Чәч хәвәс парикмахер белән таныштырыбыз. Киттекме? Киттек. Киттек, киттек, киттек, киттек, киттек. Сәлем, дуслар. Менә мин сезгә танышырга дип Альмирны килдем. Альмир, утырыгыз. Исәнмесез. Бу безнең чын профессионаллар командасы. Сез аларны беләсезме? Юк, күргәнем юк. Әйдәгез танышабыз.
Минем янәшәмдә стилист Лениза Черскова. Аның янәшәсендә татар шоу-бизнесындагы татар йолдызлары белән эшләүче визажистыбыз Диләрә Талипова. Телевидениедә шактый еш күренгән йөз, чәч хәвәс, гомумән креативлыкка омтылучы чәч хәвәс Ильназ Кадыров. Менә Альмирага карап, сез иң беренче хис-кичерешләрегезне әйтеп бирсәгез иде. Минемчә, Альмира бик чибәр һәм яшь хатын-кыз. Бәлки киенә тыйнак кына. Караңгы свитер Бөтен кеше кия торган үзгәртергә кирәк. джинсы. Бөтенесен үзгәртергә кирәк, минемчә. Ни өчен сез караңгы төсләр сайлыйсыз? Алар уңайлы.
Пычранмый. Пычранмый балалар белән уйнаганда, урамда йөргәндә. Ә сез керфекләр үстергәнегез бармы? Керфекләр үстергәнем юк, кашларымны буяганым юк. Мин сезгә шундый ял иткән кыяфәт кертер идем, саф кыяфәт кертер идем. Аның өчен сезнең Табигый матурлыгыгызга басым ясар идем. Косметика белән битегезне коррекцияләп, керфекләр үстереп, шундый 8 март бәйрәмемә багышлап, вечерний макияж ясап,
керфекләр үстерер идем.
Мин ничектер каушаланам, ну, эчтән риза.
Ильяс, чәчне нәрсә эшләтәбез? Миңа калса, сезнең чәчләрегезне кисергә кирәк. Чәчем әйбәт түгелмени? Юк, сезнең йөзегезгә, йөзегезнең формасына, рәвешенә туры китереп, сезнең чәчләрне менә иң башыннан булса да кисергә кирәк. Миңа бик җәл, мине ирем үтерә бит.
Юк, сез бу тапшыруга үзгәрергә дип килгәч, без сезне инде үзгәртәчәкбез. Ирем күрсә чәч кискәнне, мине үтерәчәк дидең. Ул чынлап та моңа бик шундый Э, кырыс карыймы чәчнең озын булуына, кыска булуына бе игътибар итәм. Кырыс карый, минем ирем озын чәч ярата. Балаларымның да чәчләре озын, минем дә чәч озын. Ә гомумән ул сезнең бу тапшыруга үзгәрергә киткәнегезне беләме соң? Юк, ул белми.
Миңа да сюрприз, аңа да сюрприз, гаиләмә дә сюрприз. Иреннән курыкмый торган хатын-кыз шундый була, күреп калыгыз. Кем генә нәрсә генә дисә дә, Альмира, без сезне үзгәртәчәкбез һәм инде кирегә юл юк. Шуңа күрә, минемчә, дуслар, хәзер иң беренче косметологтан башларга кирәктер. Киттек әле? Башлап кара. Киттек. Күреп бар. Косметологик кабинет. Бу кабинетны бүтін хатын кызларда ярата. Сузылып ятасың, күзләрең юмасың, һәм синең битең белән нәрсәдер эшли башлыйлар. Ләйсән, без хәзер нәрсә эшлибез? Без бүген эшлибез химический пилинг. Без а, тамашачыларга пилингның нәрсә икәнлеген аңлатып китик әле. Химический пилинг ул косметология процедурасы. Ул битне чистарта, пигментациядан бетерә, лифтинг эффект бирә. Альмира, сез шундый катып ятасыз, куркасызмы, рәхәтлек кичерәсезме? Менә нинди

Пилинг инглизчә пил сүзеннән килеп чыккан. Кырып алу дип тәрҗемә ителә. Ягъни бу процедура ярдәмендә бит тиресенең үле өске юка катламы алына дигән сүз. Пилингның максаты бит тиресен кипкән, үлгән күзәнәкләрдән арындырып, тирене яңартып, чистартып җибәрү. Химик пилинглар. Пилингларның иң популяр төре Актив химик кушылмалары бит тиресендәге үле күзәнәкләр белән реакциягә кереп, аларны эретеп төшерә. Косметологлар пилингны көз кыш айларында ясарга киңәш итә. Бу процедураны кояшлы ел фасылларында эшләү катгый тыела. Чөнки пилингтан соң бит тиресен кояш нурлары эләгүдән сакларга кирәк. Әле генә безнең төп героинябыз Альмира косметология кабинетыннан чыкты. Без аның э, битенә пилинг ясадык, ә хәзер исә аны маникюр, педикюр процедурасы көтә. Маникюр, педикюр, э, пилинг, маскалар, болар барысы да булмаска да мөмкин диярсез. Ә юк, болар барысы да хатын-кызның үз-үзенә ышаныч көчен арттыра. Альмира Альмира, сез әзерме? Мин әзер. Менә карагыз, ул ничек елмая башлады. Ничек э, кәефе яхшырып китте әлеге процедурадан соң. Исәнмесез, без маникюрга утырырга әзер. Исәнмесез, утырыгыз. Рәхмәт.
Альбер, күрсәт, күрсәт Илназга тырнакларыңны. Безнең тырнаклар эшләнгән. Безнең биттә монда процедура тулысынча үскән, име? Безгә хәзер иң мөһим этапка күчергә кирәк, ул чәч этабына. Инде Альмира, мин барысына да әзер, мин үзгәрәм дип килгән иде, ә менә хәзер ул курка. Ә менә хәзер курка, без менә тырнак ясатып килгәндә, ул миңа әйтте, кисмәсен, Ильнар, чәчләремне, кисмәсен. Юк, миңа да бер яктан караганда, бу чәчләрне кисеп ату жәл диердем мин. Ләкин Альмира, мин э, бу өлкәдә белгеч түгел, әйме? Син бу өлкәдә белгеч түгел, бу өлкәдә белгеч Илназ. Утыр әйме, утыр. Курыкма. Курыкам. Илназ, Альмираның чәчләре турында берничә сүз. Чәчләренең халәте уртача дип әйтер идем. Менә очлары бик нык икеләнә, шуңа күрә боларны инде бер һич шиксез кисеп ыргытырга кирәк. Ничегрәк кисәчәк без Илназ, ничек уйлыйсың? Менә моннан да кыскарак кисмәскә. Мин бит аны җыеп йөрергә тиеш. Ничек мин ашарга пешерәм?

без башлыйбыз. Ярар.
Зилә кил әле монда ярдәмче кызыбыз бар. Ул шулай ук э, бергә чәч буярсыз, бергә кисерсез, э, тагын нәрсәдер эшләрсез, укладка ясарсыз, ә инде аннан соң безгә э, булган нәтиҗәне тәкъдим итерсез. Ә мин киттем, стилист янына барып, без инде киемнәр сайлый торабыз. Берничә мизгелдән Альмираның бу прическасы үзгәрәчәк.
Лилә, менә син дә күрәсең, менә монда. Икеләнә торган чәчләр. Моның артыннан иде маскалар белән кулланырга кирәк. Һәм монда икеләнә торган чәчләр булмаячак. Әйе, менә шушы озынлыкта без әлегә кисеп алабыз аны. Кирәкмәгән.
Монысы Альмирага бүләккә.
Буяганнан соң э, яңадан эшләп бетерәчәкбез. Менә монысы сезгә Әлмирә истәлеккә.

Әзрәк аңа ялтырау бирәчәкбез, аның сыйфатын яхшыртачакбыз һәм инде йөз кырыенда әзрәк кенә ачыграк чәч тоннар ясыйчакбыз. Без инде Әлмирәгә менә теге артык әллә ни үзгәрешләр кертмибез дә кебек, инде аның үзенең менә шушы табигый төсен калдырабыз. Көчле пигментлы краска алмадык без, җиңелчә генә. Чөнки көчле пигментлы краска алсак, Аның тамырлары артык каралып китәр иде. Шуңа күрә үскән вакытта да безнең зур аерма булмасын өчен, менә шундый җиңелчә пигментлы краска алдык.
Хәзер Альмираның башын төсне урынында калдыра торган шампунь белән юабыз. Ул чәч буяган төсне озаграк тотачак.

Беренче образ э, матур һәм кыю, яшьләр стилендә. Биек билле модный джинсы, футболка һәм э, яшел жакет. Бу бигрәк тә балалар белән паркка чыкканда бик уңайлы шулай бит. Җайлы гына кидең, чыктың һәм тиз-тиз атлап рәхәтләнеп йөрисең. Бик уңайлы кием. Мин менә мондый киемне үзем дә яратам. Икенче образ спорт шик дип атала. Монда классический костюм һәм спортивный аксессуарлар белән образны тамамлыйбыз. Бик матур, бик элеган, һәм шулай ук җитез генә чаптырып, бөтен эшләрне башкарып йөрер өчен. Өченче романтик образ, чәчәкле принт, розовый төстә пальто. Һәм аксессуарлар. Шундый туфли, аяк киеме һәм сумка. Шундый романтичный тотылык була. Ә бу бәлдә шундый йомшак, шундый рәхәт, аны киеп куясы килә. Балалар белән шулай ук гаилә белән чыгарга. Кинога, театрга да. Һәм менә монсы. Дүртенче образ кичке бәйрәм өчен. Бүген дә бик нык килешер 8 мартка. Ресторанга, әйе, ресторанга, туйга, туган көнгә, ләкин яңа елга да ярый. Күрәсең, берсеннән берсе матур образлар, күлмәкләр, пәлтәләр, пиджаклар. Боларның кайсысы Альмирга туры килер? Килешер, берничә минуттан без күрербез. Ниһаять, минем ә, күңелемдә ниндидер бер җиңеллек барлыкка килде, чөнки ә, син болай чәчеңне кискәндә, син инде иттереп курылып килүеңне күргәннән соң, минем мин әллә ничек куркып куйган идем үземдә. Ниһаять, син елмая башладың, син бер җиңеллек сизә башладыңмы, Альмира? Миңа бик җиңел, миңа бик рәхәт, миңа бик ошый. Ши. Котылдыңмы менә?
Котылдым. Бик җиңел. И, әйтәләр бит, чәч кистергәннән соңдыр бер рәхәтлек барлыкка килә, җиңеллек барлыкка килә ди, беме? Реально рәхәт. Реально рәхәт. Амир, бу әле без ярты гына елны үттек. Э, чөнки э, Диләрә профессиональ визажист, димме? Э, ул хәзер сине бизәндерәчәк. Һәм шушы тулы образда без инде кием сайларга барачакбыз. Син әзерме? Мин бик әзер. Мин бик әзер.
Диләрә, мин сезгә алайча комачау итмәмен, без хәк итеп торабыз. Рамил Гарифуллин белән психолог белән аралашып алырбыз. Ә сез бизәгез, бизәнегез, аннан соң әзер булганнан соң безнең янга чыгырсыз. Уңышлар! Рәхмәт! Кешенең тышкы кыяфәтен үзгәртеп җибәрү бик җиңел. Ә менә эчке дөньясын икенче төрлегә әйләндерү авыррак. үз өстендә бик зур эш таләп итә. Хәзерге моментта Рамил Гарифуллин психолог э, Альмираның эчке дөньясына анализ ясый. Күңеле, күңеле сизелә. Ул үзе дә белми нәрсә тели. Югалган кеше кебек. Мин тормышымны үзгәртергә телим, ә нишләргә ди? Әйтәләр, башта кеше үзенең тәртибен үзгәртә, аннан соң аның фикерләре, күңеле үзгәрә. Миңа нәрсә ошый Альмираның, нәрсә ошый, ул ачык, менә бу проблемасын җиңәргә ничек тә булса, ачык. Ул бизәмичә, күренүдән курыкмый. Әйе, менә безнең психологлар э, әйтәләр, әгәр дә кеше бу проблеманы уже әйтте, ул уже бик көчле нәрсә, бик көчле процесс. Молодец. Молодец. Ул бик тере кыз. Виктор.
Ул курыкмый, бер нәрсәдән дә курыкмый, үзен бик тере. Аның динамикасы мал, күзләре динамикасы, игътибарлыгы бик яхшы. Клиентлар белән эшлиме ул? Ул клиентлар белән эшли, ул кешене тоя, ул хәзерге моментта үзгәреш этапларын уза һәм берничә мизгелдән без инде аны яңа тышкы кыяфәттә күрә алачакбыз.
Альмира, сезнең макияж белән бәйли сорауларыгыз бармы? Бар, мине бик кызыксындыра, ничек кашларны буярга, ничек ясарга. Хәзер күп кызлар матур итеп кашларын буйлар. Нәрсә ясыйлар алар кашларына? Татуаж ясыйлармы? Сезнең кашларыгыз шундый табигый матур, аларны татуаж ясарга бөтенләй дә киңәш итмим сезнең ләкин алып былай да матур аларны гель белән яисә карандаш белән тиз генә ясарга мөмкинсез көндәлек макияжда мин сезгә киңәш итәм сез кертә торган гельне кулланырга менә менә шундый гель сез аның белән чәчләрегезне каштагы чәчләрегезне тарап кына аласыз һәм тез кертәсез анарга берничә секунд кына кирәк Балалар белән урамга барганда, ашыкканда ул бик бик каты сезгә ярдәм итәчәк. Театрга барганда, яисә дуслар белән, я ирегез белән берәр ресторанга барганда, мин сезгә киңәш итәм, бераз акцент куерга кашларыгызга, карандаш я тинт эстәргә. Хәзер мин барысын да эшләп күрсәтәм.
2018 ел кашлары ул натураль калын кашлар. Ләкин каты итеп карандаш белән сызып куелган кашлар, төгәл геометрик формадагы татуажлар турында онытыгыз. Болар барысы да ясалмалы. Үзегезнең кашларыгызны гель белән генә тарап кую, тень ярдәмендә бераз калынайтып җибәрү дә кирәкле эффектны булдырырга ярдәм итә. Альмираның беренче образы тулаем әзер. Хәм хәзер берничә секундтан ул безнең каршыбызга килеп чыгачак. Без көн дәвамында бик тырыштык, эшләдек. Хәм нинди образ, нинди яңа Альмира барлыкка килгәнлеген күрербез. Альмира, без сине көтәбез. Альмира әйләнеп күрсәтә, болай карый, син тегеләй карый. Миңа ошый. Яшьләрчә, заманча, ул ниндидер ападан кызга әйләнде. Ярыймы соңгы деталь? Әйдә, әйдә, Лениза. Диләрә? Альмирны бөтенләй танып булмый, шундый зифа күренә, шундый матур, яшьрәк, модалы.
Альмираны бу образында бөтенләй икенче яктан ачтык дип әйтергә мөмкин. Ә хәзер икенче образны каршы алырга әзермесез? Әйдәгез, каршы алыйк, кып-кызылдан Альмира килеп чыга. О, леди. Леди, леди. Э, Ихтибар иттегезме? Альмира ничектер шундый сексуаль кыяфәттә, шундый сөйкемле генә елмаеп, э, каш астыннан гына безгә караш ташлый. Образга керде, образга. Бу күлмәк белән Альмираның чәче бөтенләй икенче төрле уйный. Ул инде урамнан үткәндә, э, аңа инде теге тыныч кына карап үтеп китеп булмый. Йомшак пәлтә, сыек алсу төстәге күлмәк, гомумән, әлеге Total Look Альмирада. Карыйбыз.
Минемчә, бу образ бик яз өчен туры килә. Мин дә менә Ленизага ияреп шуны әйтер идем, чөнки менә шушы чәчәкле күлмәк, нәкъ менә язны алып килгән шикелле. Шулай бит? Минемчә, безнең тормышыбызда менә шундый ниндер нәфислек, сафлык җитеп бетмиме? Без гел кара кием киергә тырышабыз. Хатын-кызлар, алсу, шундый ачык төсләрдән курыкмагыз. Миңа иң ошаган образ менә шушы образ. Соңгы образ, соңгы стиль. Ә менә бу күлмәкне без Альмирага Ресторанга барып җиткәч киендерәчәкбез. Ресторанда исә аны гаиләсе, тормыш иптәше, балалары, әнисе һәм сюрприз көтә. Киттек бергә. Дуслар, без ресторанга килеп җиттек һәм хәзер кульминацион момент. Без Альмирның туганнары белән танышабыз. Исәнмесез сез, Альмираның? Рәшидә ханым, Альмираның әнисе. Рәшидә ханым, исәнмесез, исәнмесез. Бу Альмираның кызлары. Кызлары. Исемең ничек? Камила исәнме? Мәдинә исәнме? Ә хос сезнең әтиегез? Әтиебез ире кая? Командировкада. Акча эшли. Акча эшли? Әйе. Сез әниегезне, кызыгызны күрергә әзерме? Әзер. Димәк, барлык игътибарыбызны ишеккә юнәлтәбез.

Алга бер адым ясау гына. Шушы матурлыкны, шушы кыяфәтеңне, шушы мин дигән үз үзеңә ышаныч көчен син көндә сакларга тиешсең. Без сине чын күңелдән тәбриклибез һәм инде әлбәттә халыкара хатын-кызлар көне 8 март белән дә котлыйбыз. Бәхетле бул, син молодец, син бик якты, бик ихлас кеше. Тәбриклибез сине. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт. Камерага кара. Күзләреңнән очкын чыгарып, мин дип әйт әле. Мин.

Раяз Фасыйховны дәштек. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле ТНВ каналын караучылар. Альмир, мин сезгә чын күңелдән

Көтәбез бәйрәм белән. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам.